nĩndĩrigithagia nĩndĩrigithagia nĩndĩrathaga nĩndĩrathaga Jehova o hingo ciothe kanunu ka- kan- kanua gakwa

Eh? Ndumagara. Ũgĩcoka gũka haha mama mama warigia. Eh? Kana hunyate urenda kunjira. Ukamenya biũ biũ biũ biũ. Rĩngĩ ndatinda kanitha. Eh? Ũgoka nĩ ta ũtũmĩtwo. Eh? Ũnyuĩte. One. Ũnyuĩte. One. Eh? Ngwataga rĩu hau. yani gutire hingo ungi ukona guku tiga kunyua wira waku ni njohi kunyua warige ni anyuire guti undu ungi ukona tiga kunyua yani ona itathiite kunyua ona itari na meciria ma kunyua ukanjikira kunyua thiini wakwa niguo uthaici ndi muriu warigia ndi muriu tukĩambĩrĩria biũ biũ biũ biũ warigia rĩ ngũrie kuga no ti ũhoro wa kũndaka nĩ ũgũtũma ndakare nĩ ũgũtũma ndakare nĩ ũgũtũma ndakare nĩ ũrĩ ndakaraga Ũ- nĩkĩ tũrambĩrĩria rĩu tondũ kũrĩa ngũthiaga ndathiĩ kũ- nĩ ũrĩ wana thiĩte kĩrabu na iburi nĩ ndathiĩ nĩkĩ gĩakũrakaria rĩu hwaĩ haha nĩ Ũthiũrirwo. ndĩrakwĩrire nĩ ndĩrakwĩrire ũmũthĩ tũracemania niĩ ndĩragerera kanitha-inĩ gaka ũthomaga Eh, inyuĩ mũtakahĩa thiĩ thambie njoke nyume hau nĩ ndĩrakwĩrire ndũge haraha wa ng'endo thĩna wokĩra kũ na njohi na gũthiĩ na gwĩka maũndũ marĩa mangĩ mothe nĩ ateithĩkĩte kanitha Nĩndĩratwĩ- nĩndĩratwĩrĩire ng'ombe thara. ndũrakũire wĩra wa gũthambia kanitha nwanjĩrĩ nĩkĩ twagĩ mũgũthambia twĩna makena ona ndikũmwĩta athomi aya Mama, mama. ma mama ikarathi ũthome kĩrĩkanĩro Ũratũma- ũratũma nginya niĩ mwenye ngũria atĩrĩrĩ ĩka ndakĩhonokire nduĩke wa kũhereka nĩ ũgũkua

Are you clear? Unyende gũthia gũkinywa na na na rume niki. Ũrenda atĩa? Ni mutumia uri kuona mukinywa na the Ai, ku. wanda u ni ndathi ta makandi kwenda maundu. Riu ni ndurua ni gutuma ndigane no guthi guthambia kanitha thi njo thiete njohinĩ. Tia kunjikagira kaundu kari itari ko. Riu ni wanjikira meciria ma njohi ta ni uri wangurira njohi. Atĩ? Wandau nĩ ũrĩ wahagĩra njohi ũgake- ũgakora ngerũrĩte. Haiya, haiya, okay. We ndagũtinda ndakare, Rĩu nĩ irumi. ndakare. Ona ũguo niĩ ona ingĩhonoka ta ũmũthĩ ngwĩra Wandau nĩ ndahonoka. Ngwĩre ndathiĩ kĩoro, ũkauga ndathiĩ kũnyua njohi. Na nĩ kĩoro ndathiĩ. Ngwĩre ndathiĩ toro kwĩigĩrĩra, ũkauga ndathiĩ toro kũnyua njohi.

Naikiria nĩ mũndũ mwega. Ngoma. Agĩcenjia. Ukiai, ukiai. Ariyo. Ũkai Kariũki gakũũra kwa mũthamaki.